Nimin August ni sawmhnih leh pasarih Chawhnu lama ruhro an lei chhuahna hmun Pu Zomin Sanga te inbulah khan hei tukin zing hian mitlawm ngai leh mi thahnem ngai thenkhat ten ruhro lei chuan hmun thlan leinon leh a ni a nimin lama kan video ah te kan lo sawi tawh angin thlan hmun hi a zau a chuvangin Mi thenkhat ten ruhro dang te pawh a awm leh an beisei a. Chumi avang chuan tukin zing August ni sawmhnih leh pariat zingkar hian kan hmuh ang hian thlan hmun chu laihnawn leh a ni a. Tichuan beisei angin ruhro awmna ni ngei a ngaih hlum vel pakhat hi hmuh leh a ni a. Amah erawh chu leivung te a la tam avangin tunah hian lak chhuah theih a la ni lova, hlumbel lak chhuah leh tum hian tunah hian tlangval ten an lai leh mek a ni.

Tin Dokhum a kha thlang tlak sang a zukua pali ah khan a pi pu te ho an lo awmna kha a hrilh chat chat in an sawi a, chu chu ama erawh chu pi pu thu in chhawn eh hlan chhawn mai kha a ni a, historian mi ten an han chhui chiang a Zangpuitlang hi ah Mizoram a Chin thil atanga run run run lui kana lo chhuk thla ho kha Mizorama chambang ve ta lo. Thlatha zel che rawng hil taka an lo lut a. Chu chu kum zabi sawm leh parukna leh sawm pasarih na khan chawn manga ho an lawm tawh a. Chumi atang chuan zanpui tlang hi an lo phei a. Saiva te ho leh Palian ho lamah tuna dar khuang thu rukna kan tih lai khuang te pawh khu an mahni te tin rang lawng ho hian he tlangah hian kan rawn chho an ti bawk a. Khaw ngawh lang kaih an kan dawn in tui lo lian a, an kan thei ta lo va. Chu mite ho chu lang kaih an nia chu chu tunah hian Dharna Gar area ah pawh an awm nghe nghe an mah ni chu. An mahni hnam hming chawi in lang kaih khu ah hming khu vuah a ni ta nghe nghe British khan. Hun lo kal zia lah Rongai an ti ti sual a ni ta mai a. Kei pawh ni se langin Zamtui tlang hi an luah na hmasa ta hle a. Chu vang in tunah hian in Manipur lamah kan thian te Manipur lamah te tin Chin Hill lamah te, Zoraw in nasa zawkin a chhui mek a, chung zingah pawh chuan kei pawh hi engmah ni loin ka lo tel ve zeuh zeuh a zingah chuanin chaw chaw an ni chuanin chawn mang ho an chhui mek a tunah hian China atangin archaeological test pakhat leh carbon dating an en chuanin sangkhat za thum leh sawmriat hmanrua khan che rawng hil takah an chhuk thla tawh a chumi te chu zanpui tlang leh sakhan tlang an kal a. Chu chu lawng tawrei tlâng an luh a, chu mi lo kir chho leh ah chuan Zampui Manga hi Zampui tlâng khawi khua ber ah nge a pian an hre lo a, a pian hi Sangkhat Zariat pakhat min sawi a nia, a chhuahsan hi Sangkhat Zakua, Sangkhat Zariat sawmhnih leh pangngaina chhuahsan tih hi Art and Culture Mizoram te nen chuan in kan chhui thei a. Aw amah hi amaherawh chu chhak chhuak amah hi chhak chhuak chang thleng chang thleng hnam a nia chu chu ah ama thlah tu te kan hre thei lo a chu chu zan pui hmanga pawh hi khawi hun lai lo kal nge niang eng pawh ni se do khuma khanin a sawi dan chuan chu chu pu zawngte leh puairel hnuna pawhin do khuma sawi hriat dan chuan Dokhum a khan in phuhnung sei te, biahiang chhip te, vang hmun te, hmawng chuan te hi khaw upa tak a ni a, ram ruak in kum kum zabi a awm a, mahse a awm tih kan hria tiin hmun tha tang pawh khan in hmawng chuan a luh chhoh khan he lai hi niang an tih chat dah khan rang ka chak an laichhuat ang nghe nghe a ni, khatrang a rawn pheh leh pawh khan vang hmun hi

Archaeological support kan neih dawn chuanin chu chu kan hmu a ngai a, chuti lohah chuanin keini chuan history tanga thil in chhui zel kha kan chhuiin hei hi saiva te emaw palian emaw zadeng an ni thei lo zadeng a ni thei lo tih hi nizanah chuan kan han chhui vel a chu chu kan rawn en zel ange an tih a ni pawh chuanin tupawh ka document kawlte leh reng maharaja te ina An lo call te pawh chu kan en ve lual lual a, chu chu ni chuan thil zam pui tlang ah hian reng hnu hma awm lo tih hi reng an awm ni lo maw tih a hmu thin a, reng hnu hma awm lo zam pui tlang ah hian khi lamah reng dil ah te sai rang thleng in Tripura reng hnu hma awm a, zam pui leh sakhan ah leh sajek tlang dung ah reng hnu hma reng reng awm lo reng in hmun a nei lo tih hi a hriat tur a ni, hei chu kan chiang tawh a ni, tangka tlang pui a kan sawi ve mai mai thei a ni chu.

A chunga mi rawn tla thla hi nih hmel tawh kawp mai hi. A chung zawn te chu kha kha la kha la khan maw hei dian rawn kual phut hian a kual daih ang hian.

Chaw pawh ei hman lo nih hi. Engkim la ke lo em? Kimpui bag, Kimpui, Kimpui.

Hei kan hmuhang hian vawiin August ni sawmhnih leh pariat sanghnih leh sawmpakua hian-- Vanghmunkhua Pu Zohming Sanga te in bulah hmanlai thil ni ngei a lang hlum bela ruh ro awm te kan lai chhuak a. Nimin lam August ni sawmnihah leh pasarih, Chuan hnu lamah pawh khan hlum bel pakhat hi lei chhuah a lo ni tawh a, chutah pawh chuan ruhro a awm a, tichuan vawiin ni hian zing dar sarih bawr vel atangin kan han lai tan leh a, tun thleng hian ruhro awmna hlum bel hi pariat vel kan lai chhuak tawh a. ruh hi thenkhat chu lian deuh deuh a ni a puitling ruh ni ngei a lang te pawh a ni a thenkhat te erawh hi chu a te nawi a a naupang lam ruh te pawh ni tura kan han ngai a mithiam te kan nih loh avangin engmah hi kan confirm ve thei lo va amaherawhchu hetia a lan danah hi chuan puitling leh-- Naupang ruh niin kan hria a, hlum bel tinah hian ruh a awm zel a, tin hlum bel te pawh hi a intiat lo va, thenkhat hi a lian a, tin thenkhat hi a te deuh te an ni a, tin hlum bel thenkhat hian chhin te an nei bawk a ni. Hemi hlum bel chhungah hian. A za vaiah hi chuan a ni lova, thi thi fang kan tih ang kha laih chhuah a ni a, tin heti lai bik hei hlum vel keh kan hmuh hemi chhungah hian ah thir lam chi ih dar kan ti dawn nge kan la tihfai loh avangin kan Ahh sawi fak ngam lo va, chung chu pahnih hmuh a ni a, chu chu cross ahh sign ang hian a awm a, heng hi a ni a, a ri deuh nalh mai a, thir lam chi chu a ni a, tin hei hi puana an tuam nge a ni dawn ni, ahh a hring bawk a, hei hi a ri deuh nalh mai a, kan hmuh ang hian hetihian. Cross angin a awm a ni. Hei hi hlum bel chhunga awm ruh ro kan lei chhuahna hmun a ni a. Vawiin hi August ni sawmhnih leh pariat sanghnih leh sawmpakua a ni. Nimin August ni sawmhnih leh pasarih pawh khan heti lai hi lo laih a ni tawh a. A tirah tak chuan vai mistiri hnathawk ten ban khur an lai a. Chuta tang chuan. Heti laiah hian Lai pawpin hlum bel an hmu a, chu hlum bel chu lak chhuah a nih hnua han en dik a nih khan a chhungah mihring ruhro a lo awm a, ahh hlum bel chhungah hian thi fang te, tui bur te leh. lu ruh ro te khel bawr ngal ruh te a awm a he thlan an siam hi a lian ang reng viau mai a eh, a chhungah hian kan zuk lut anga kan zuk en fiah dawn a ni hemi hlum vel an dahna thlan an siam hi tha taka siam a ni a A thlan awm dan hi a bial a, a teh chin vel a nih khan fit sarih bial a zau a ni a. Tichuan saw ti lai saw kan hmuh chuan lung hi an ker a, khau khur ni chiah si lovin saw kan hmuh ang sawn lung an ker na a an hman rua. Kha a hnu ti mai ang, kha ang chi te pawh ka hmuh theihin a la awm a, tin lung an ker saw tlak lei nge bel nei nge ah kan hre lova engin nge eng hmanruain nge an zut mam leh vek a ni a, saw saw hetia mitlawnga en chuan a hmuh theih a tin light te hi duh thur sam loh avangin camera ah hi chuan a lang fiah. Zo lo mai thei a, hei heng lai kan hmuh te hi lung me kan tih ang chi kha, tha takin ti hian an va ker vek a ni. Hemi thlan chhungah hian kan hmuh ang hian lung phek a awm a, lung phek hi pathum a awm a, pakhat hi pawn lamah la lak chhuah tawh a ni a, tuna kan hmuh hi thlan chhunga la awm te an nia ti hian ehh. A inchhawng a, lung hetia an dahna lam hi thlan luhna kawngka lam ni turah te kan han ngai a, amaherawhchu eng mah confirm theih a ni lova tih hian lung hi an lo rem bawk a. Kan sawi ang khan thlan hi hmun dangah te pawh hlum bel chhunga awm ruh ro hi laih chhuah a lo ni tawh thin a, hemi vang hmun khu ah ngei pawh hian A hlum vel chhunga ruhro awmte laih chhuah a lo ni tawh a. Amaherawh chu tuna mi hi a danglam bikna chu thlan pangai tak mai leh zau tha tak mai chhunga hlum vel te hi laih chhuah an ni a. Nichina kan sawi ang khan lungte pawh ker thlap niin ker mam niin zut a ni a. Ahh nakinah kan thil laih chhuah te kan. Thlir ho vanga kan han rindan mai maiah chuan hetia thlan pangai tak kan pi leh pu ten an lo siam hi minaran ti mai ang tawngka mawi lo ni lo sela minaran thlan ni lo tura kan ngai a lal te nge khua a mi tha te tin mi nei nung deuh te thlan ni tura kan ngai a ni. hei tuna kan hmuh te hi thlan chhung atanga kan laih chhuah te kha a ni a hlum bel te an ni a thenkhat hi chu hei la pum deuh hlun mai a thenkhat erawh a keh tawh a ih kan hmuh ang hian hlum bel hei heng ang chi te kan han hmuh hian hlum bel hian chhin a nei a thenkhat te erawh hi chu-- Lak chhu an nih dawn hian tih keh te an ni a, tin a hmun te a chep a, duangin a chet theih lo va, tin a lo keh tawh sa te an ni hlawm bawk a, hlum vel hi pariat lai lak chhuah a ni. Hei hi ruh a ni a, a lan danah hi chuan puitling ruh a ni a, a sei ang reng viau mai a hei hi ah malpui ruh niin a lang a, tin heng hi hnungzang ruh ni turah kan ngai a, chung bakah chuan hei ha leh khabe ruh kual lai a ni a, heng hi ha a ni a. Ha hi Landanah chuan puitling ha a ni a, tin khaberuh kual te pawh hi a lian ang reng viau mai a. Tuna kan dah dan hi kan dah pawlh lova ruh hi kan laih chhuahna bel chhunga mi zel a kha ti hian a hrangin kan dah a. Hei hi a chhin a ni a, hemi hlum bel chhin hi a ni a, heng te pawh hi a keh tawh a. tin thenkhat hi heng ang ru hi a inang lo viau mai a thenkhat puitling ru nia a lan laiin thenkhat te erawh hi chu ah a te nawi viau a naupang ruh ni awma-- ngaih te pawh a awm a tin hei heng kan hmuh te hi thi fang an ni a ah hlum bel zawng zawng ah hian a awm lem lo va hlum bel thenkhat ah hian heng ang thi fang te hi ah hmuh tur an awm a ni hlum bel chhung atanga kan lei chhuah lak chhuah te an ni a hei hi dawhkilh-- A ni mai thei e te an ti a, upa te pawhin ahh a ri deuh nelh mai a, thir lam atanga siam a ni a, tifai lo ala ni a, dar ah atanga siam nge thir pangai atanga siam tih hi kan la hre lo va, amaherawh chu hei han ken pawh hian tihian a ri deuh nalh a ni, tin hei hi. Chem a nia, hei pawh hi laih chhuah bawk a nia. Ih, a tui ek deuh reuh tawh a, thenkhat lai te erawh hi chu a la khauh tha ang reng viau thung a. Hei hi mei an chhemna hmanrua nge a ni hetiang hian lung ah kil awmze nei tak mai hi kan hmuh bawk a ti hian. mei an chhiamna hmanrua te pawh a ni mai thei a mah lai chuan mei chhiam nan hian lung an hmang thin a chu chu an note ṭek a mei bu ah te mei ti kaiin ti khan mei an chhiam thin a ni tin hei hi hei kan hmuh ang hian hei hi a bung tawh a. hei pawh hi an hmanrua pakhat a ni a tuna kan hmuh ang hian a tlang hi a hriam lem lo va hei tuna kan hmuh ang deuh mai hi a ni a thir a ni a heng te pawh hi kan laichhuak bawk a ni. sawi tawngin heng ang kan lei chhuahna hi vanghun khua a ni a kan pi leh kan pu te kum lama upa zawk te pawh ina an sawi thin chu he zanpui tlang ah hian mizo te hi kum zah eng emaw zat ral ta a tang khan kan lo awm tawh thin a thlang ta zel in zanpui tlang hi an chhuah san a. Tuna Zangpui tlanga awmte hi chu Mizo thlangtla nuhnung ber te kan ni e tiin an sawi thin a, hei hi a dik viau ni pawhin a hriat a, tun tumah chauh ni lo tun hma lam pawhin Hlumbel chhunga ruro awmte hi laih chhuah niin hmuh a lo ni tawh thin a, kan pi leh pu te sul hnu a ni a, chuvangin he Zangpui tlang hi, Kum za engemaw zat liam ta atang khan Mizo te hian kan lo luah tawh a, tun thlengin he tlangah hian kan la awm a, he tlang hi Mizo te ta a ni tih a ti chiang viauin kan hria a, tunah hian heng ang thil te hi Science thiamna hmang te a kum eng zata upa nge tih te chu hriat theih ni selang chuan Mizo te hi engtik kum atang khan nge, He zangpui tlangah hian kan lo awm ṭan tih te pawh hriat kan hriat belh theih a rinawm a, heng ang te pawh hi eng a hmalak chhoh zel turah ngai ila a ṭha ang e.